Ka tuna mi a chhunzawm leh tal. Hemi hualngo ram kan tia hi a vai hianin nangmah nena hualngo ram in tih chiah hi ti mai ang. Tunah hianin inhum him angin in kutah hian a awm vek em? Nge A la bang deuh engemaw te kha a la awm nge kha kha. Nichin a kan sawi tawng khan kan tlang dungah chuan tawng pawh tawng a hlawm lian hi tawng thum tawng chu thum a awm ang bawk khan a hnam peng tawng in ang lo hlawm thum kan awm tia hriat nghal a chu zawng zawng chuan thlawp bik an nei a. Chutah chuan Falam tawng hmang khaw thenkhat chuan min la thlawp bik lo a, min do chuang lo a, min ngawihliam sanpui a, chutiang chian te ding tawng hmang khaw hnih khat hian min thlawp thiam chuang lo bawk a, min do chuang lo a, an ngawi tawp a, hetiang kha an awm ve nual. Keimahni a tam zawk hi chuan kan control area a nih an hria a. Kan thoho na pawh a that tawh viau. Tin, sawi tlang pawm mai ila ZRA control area hi khaw li vel a awm a, chung chu kan va la ti buai duh bik lo a, ni pawn a kha mi piah reng kha min rawn ti buai viau bik lo a. In biak rem na awm ang reng a ang mai hian kan rilru ramri kan in kham deuh a ni ber mai. Kan in inral thlir deuh tawp mai ni maw tunah chuan in va control vak pawh kha a la rem lo. A la rem lo a. Ti ang deuh chu aw a ti ang tih hmun kha a ni dawn a. A ni helai a border ah hianin hemi a lehlam Mizoram lama duty te Mizoram police te pawh a ni ang a, chuan BSF te pawh a ni ang a, Assam Rifle te pawh a ni ang a. An ni ho nen hian eng emaw han in tei deuh na te eng emaw harsat na ang chi te khatiang te kha a awm ve em? Mizoram lama thawktu te nen hian kan in. Ti tha khawp mai. Inrem lohna viau an lo va. Kan sipai ho zawk hi uniform nena lo va kal la, lo va tlangpalh an neih chang. Tun hma deuh thil, tun laiah chu kan fimkhur vek tawh a awm tawh lo va. Tun hma deuh kha chuan lo man mai an tum a. Hang chi te kha chu kan intibuai ve thin, kan va sawi fel leh a, tha te tein kan inthlahsak leh thintho bawk a. Discipline an lo nei kha kan zawm loh vang te pawh a ni tho ang maw? Nia tawrh a, hemi pawh a tir sawrkar tir ang deuh khatiang a han inform kha a la raise hi lo maw? Thil vawikha pakhat erawh chu a si, hemi a insawrkarna lam ni lovin mipui hi raltlan a lo ngai thin a, raltlan a ngaih chang an lo intistrict vak deuh, a vai ho bik ti mai ang a Mizo rimnam lo ho maw? Heng kan ram riawmzia la hre ve lo ho, Zofa te nih dan hre ve lo ho hi an rawn ti strict vak ve thin a, a chang chuan mipui te kha an kal zung zung lo, a chang a chang chang in kha kha awm. Umm a ni nia, ka lai ram ri khan sawi kai leh kai la, tun hnai lawk pawh khan MZP leh Zorawk ho chuan helai border fencing ram ri hung chungchang kha duh lohna A lan tir khanin Aizawl ah te chuan in an ti nasa ka sawi pawh kha kan hre vek ang a. Khang ah khan he lam pang atang khan engtin nge nangmahni rilru dik tak leh a khalaia kha duh lohna kha engti zawng a lan chhuah tir ve nge ti mai ang, engtin nge helai hmalak dan te kha in lo nei ve em le? Mizoram hi A chantha zawk chang an ni mek a, a tun an ram a buai ve lo a, an ni ngaihdanah chuan mipui tam tak ngaihdanah chuan hung an duh zawk mai thei a, mahse a ngaihna hria MZP te Zorro te khanin an duh loh thu kha khan a aupui ta a, mahse online media vel kan han en chuan mipui tam tak hian inkulh hran mai khan duh tawh zawk angin an rilru an rawn ti lang ta. He ni varva lam hi chuanin hung se hung lo se tih hi kan sawi ve ngam thil a ni lo a, India lam thil tih tur a nia. Mahse, kan han hung tak tak se keini chak leh thlang zohkha te kan inpoh dan chu a dang zaih mai ang. Tichuan Mizoram hi ram hran angin kan ngai tulh tulh tawh ang a, unau kan ni kan tih kan tih kha awmzia a nei lo tulh tulh ang. Sawi ta mai mai la, Nichuina a hmasa lama kan sawi ang khan Teo Li hi kan inkal pawh zung zung a, unau Teo Li dunga mi phei chu a chhaka tlang hian kan inneihpawlh nasa lehzual a, chuvang chuan inkal pawh theih lo anga kan awm hun hunah kha ang kan in unauna, kan inneihpawlh ang chi te kha a reh tulh tulh ang a, kan inhmuhla tulh tulh ang. Chuan. Kan la hrang chuan i mai ang kum tun hukum tama vei hunah chuan maw? Nge tiraw, a nghawng tura kha a thui dawn a ni tiraw nakinah chuan in. Hung se hung lo se tih a kai ni sawi phak chu awm lo a mahse hung tak tak sela Zofate in pumkhatna chu a rawn nghawng pawi viau chuan ka ring a ni. A nih chuan nia kha kan sawi ta teuh mai a chi hrang hrang kha. Thil dang han belh chhah duh emaw? Nangma rilrua pawh ni se chumi chu mipui lam pawh hian in he lam pang emaw, khu lam pang emaw pawh hi an hria se va tha ve aw tih ang chi kha khalai te han sawi chhuah duh nen mai. Zokhâ te kan lo lung rual lo nge, lung rual kan thiam lo nge a nia. Mipui sipai intiin saw sipai kan dona kawngah pawh kan lung rual lo zia te hi a lang chhuak zel a. Mizoram mipuite lung rual dan hi entawn tur kan nih laiin kan entawn hleithei lo chu a ni phawt a. Chu chu helam Burma lam chana Zokhâ te hian in lung rual kan zir a ngai nasa a. Tin, Mizoram lam pawh hian a theih chin chin ah mi an rawn fuih nasa in lung rual hram hram tur in hei hi kan vai tan a thil pawimawh niin ka hria. A chhak a thlang tan Zofa te kan in lung rual na hi Zofa te kan dam na tur a nia. Kan in lung rual lo chuan a mal a mal in heng sual sipuai hian min rawn la leh ang a, kawl kawl nunphung rei lo ah kan zui zo vek mai ang tih. A rin leh lawm lo. Umm. Tihte kha kan sawi duh. Aah. A lo awm hle mai kha. Umm. Kan inkawm thei a. Chi hrang hrang te min han chhan sak a, tangkhanin hnia hriat tur leh kan hriat belh teuh bawk a ni. Kan lawm lutuk e aw Pukim. Vale, ka lawm e.